आ यौ भरि दिना जे बौआल घुरै छियै किया टा टाका दैया एहि घर सुट दाब कनी ओ बा ई तऽ हम दैबे देब कहू ने किया टा टाका दैया भरि दिना नीचा मे प्रचार दाब। करने घुरै नीचा मे दाब गए कठुलबी छियै। ले ने दैब दै छी ले ए बा ले पूछै छियै कुछो बजै लए कुछो बजै हम्म, हम्म, हम्म। माथा कहना ना करे ना ना अहिना करने मे दिन दुनिया जाय वाला घर परिवार छोड़ के भरि दिन जे काम नहि ते काम पछाड़ी बौआल घुरे छै बाप रे बाप सुअदगर जे लगै छौ हँ हमरा जेना मन होइए भरि दिन अहाँ कते पैसा लेबै भरि दिन अहिना अहिना करिते रहू तऽ कमाबै के रोगे नहि कते पैसा लेबै भरि दिन अहिना अहिना करू करै छै अरे वाह कतऽ बैठू लगमे हम्म। बोलो पलथी मारि कऽ बैठ ने हम्म। आप बोलो अरे कनिया मने घुसा गए ओ बाबू गो हम्म। ले हम्म। वाह हम्म। सेट नहाइते ककरो ना ना करे ना ना हाले भरि दिना बौआल घुरे छै पत्ता ता खा लै छै जे निकले जे छै सब कहै छै कनिया सबके भगवान दियो हमरा गो गो बाप हँ आहा हा हा आहा हा हा आहा हा हा यहाँ मजा ले रहल छी कि यहाँ जतुआ रहल छी

माथा माथा ऐसे बढ़िया तोरा सैलून खोल देतिए ना तो डेली के चार पाँच सौ टका है अच्छा अपना गामे गाम राउंड मारबे आ हम सैलून में मरल सुन के माथा के अथी करबे आ जाते रहबे अरे वाह अरे बताइए बाप रे बाप जेना लगै छै घाव पर जे मलहन लगबै छै कोइ आराम भए जाइ छै हाँ तहिना जतऽ जतऽ अहाँ हाथ दै छियै ततऽ ततऽ तोरा पूरे अथी भेल जाइ छै चिकन हाँ हम छोले छी एकरा चिकन भेल रहे ओहिमे दै आब कहै छै कनिया दवाइ छै की

देख तो तोरा परिवार से साथ में कते खुशी से तू टांगा जाय दे चल तोरा ओ त जानते ना हमरा बड़ा टेंशन भ गेल कथी भेल से अहू के बियाह करे के य नहीं हमर गर्लफ्रेंड भाई गेल गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड भाई जाय छु बाइ गेलै भैया कते दिन से प्यार करे छै लीड छओ महीना से तो छह महीना के गर्लफ्रेंड भागतो ना कमती में छह बरस से करत रहे थी तब में भागतियो ये छह छा- महीना में तो किते मीठे बुझे छै लोग शादी पाकै छै भैया हमर भागि गेल कि बियाह करि देलक ओकर बाइ गेलै दोसरा से ने बियाह करि लेलकै

भैया हाँ चौरी से बहुत दिन से प्यार करे चलियो ना बहुते दिन से बहुते अरे चुप ना एक टाइम ने मिली ना बढ़िया से खुश है रे सब समस्या के समाधान छे अगर ले बता था चौरी से बड़ी दिन से हम प्यार करे चलियो अच्छा साल बारी में कहियो काल मिले चलियो अच्छा ओ, तकर बाद पता रे बियाह कर लेलको दोसरे सने चौरी के आ तोरा से की कहै छलै बियाह नहि करबा शैव दिन कॉल के तोरे से बियाह करबो सब दिन हाँ आ दुई दिना के लागी कत ने हम चल गेलिए तार दुई न दुई एगारह पे आ गेले भैया कारण की भए सकै अहाँ के मम्मी पापा गेल रहे ओकरा देखे ला गेल रहे हो गेल रहे कते दहेज मांगना रहे दहेज हमर बाप बड़ा कंजूस आदमी छै दस लाख टका मांगलक ओकरा से बे बाप के हुनिया कचका मार छै लऽ कऽ बौआल फूल लबहो करे छी आ दस लाख टको मांगे छी हे भक जलहा रे हमर बाप खराब चले दस लाख टका मांग लेलकै ओकरा से तै जे चोरी पाइ गेलै कथी हँ तऽ आब तू की करै लए चाहै छी ए भैया ए, हम ओकरा बिना नहि रह सकब। शादी हमर बहुते फटै छै राति के सिरमा पकड़ि पकड़ि के सुतैत रहै छी ओकरा याद मे सुनू ने बौआ। बेचारा। टेंशन नहीं लू अहा के ओकरा से निक कनिया कर दे नहि भाभी ए, हमरा उएह चाही कि हमर दुख हमर भैया बुझि देतै भैया बुझ देत अहा के दुख तो आन देत भैया ओकर

हाँ एकटा आइडिया छौ हाँ भैया ओहि गाम जेबै हाँ ओहि गाम में जे छै से तोरा ई बात पूछबै नया नए नए बियाह भेलै ओ? नए नए बियाह भेलै ओकरा नया में बियाह ककर भेलै गाम में कोई पूछते हाँ ओना जेबै अपना आरके आ तोरा एकटा रोल खेलऽ पड़ हाँ भैया कौन रोल देखी उ रोल नहीं भेट खेलबी तो नहीं भेट नहीं भैया हम वही छोरी के लागी सब रोल खेल लेबे ओकरा एठिना जेबे तू कहे कि एहि जेठिना एकर बियाह भेल छै एकर सखी के भाय छियै हम बियाहमे नहि एलियै हम भेटै ले एलियै दाइसँ ई रोल काल्हि हेतौ हाँ भैया है हम सब हमरा पाछुएमे रहबू हेते भैया अगर किछो पड़लो आन गाम जाइ छी किछो अगर भेलै तऽ हम जहाँ एक दुई लंक लए कऽ भागबह तहूँ हमरा पीठे पर लंक लए कऽ भागियह

आ तू अपना प्यार से भेटबो करबी तो दुख क्या के नहीं भेटबी तो तोरा हेलीकॉप्टर कह दियो एके बेर ओकरा घर पर बैठा देबी घरो देख नहीं जी तू घर नहीं तक न चितर लहा नहीं बड़ी देन। दूर से कहै छै तो गाड़ी वाला अखनी कौन गाड़ी वाला एते तकरा पर बैठबी तो ई तो छे कतौ गाड़ी ताड़ी हैया भैया एगो गाड़ी आबै छै एकरे ने रिजर्व करि लिअ अपना आरके पैसा छै संगमे पाँच सए टाका मे देतौ हो रुका हो गुरुजी यौ हमरा आरके जीतपुर जेबै कते पैसा लेबऽ ए गुरुजी हँ यौ हमरा बोलू आरके जीतपुर जेबाक छै कते पैसा लेबऽ

हजार टका तोरा संग में देखलिए छो ना और हजार टका से हजार चल देख लेबे हम बैठ गाड़ी में तू गाड़ी में बैठ ओए जे राह देखा बता गाड़ी चली लव हे करे छी मुल टुटुआ लव करे छी त

लोगो कहाँ देखे छै सम्मर है यार मैया गे हाँ आइ काल्हि में नया में बिया भेले ये तकर घर बुझल छ हाँ कोन घर छियै यह घर आ कथी नाम छै लड़का के

क्या था आज तो ललका नमस्कार हो है नमस्कार कहलिए जे हाल साल में तोरे बिया भेल हाँ कनिया कतऽ छ कनिया घर में छै तऽ कतऽ लाते हो हम ओकर सखी के भाई छियै बुझलह की हाँ हमर घर बजरहट भेल

हाँ, हमरा छोड़ के चल गेलिए भर रात नींद नहीं यहाँ पे कर हमरा रात के सिरानी पकड़ के हम सुतै छी यहाँ पे देखू अहाँ अपन जान जोखिम में डाल के आयल छियै ना देखै छियै हमर बकल रहा केहन है से ओ तऽ जहाँ से लऽ कऽ हमरो नहि ओतऽ मोन लगै है कथी करी जबरदस्ती के शादी कऽ देलकै हमरा

तोरा दादुआ के बेटा ये काट जाबो ले बोल गाली करम तोरा दादुआ के भोर हमरा बोल एक तू पकला भी ले तोरा गोला के मुंह वाला छोरा ना धन भेट करे ले जा तो काल के आ तिपकिया के पकड़ लेना चला गोला छोरा ना धन काल के मोगिया के मार के सामने पहुंच जाबो यार बाप रे बाप अरे मिल लोटा भेलो कि नहीं रे भैया मिल लोटा भेलो भैर पा के पकड़ लिए भैया हो मिल हाँ। लोटा नहीं के लिए लेकिन ओकर घर वाला भैया बाप रे तो फांसू ले लगा चुटलो बता तदा छे रे वो एना लागल बड़ा खराब छे हो भैया ओकर घर वाला एना मने मरिए जे भी चल दूसरे बियाह के लिया बरुआ एकरा छोड़ दे रे हँ भैया आइ कोन छौरी छलै ने हँ चेंजो भए गेलै हो मुँह कान देखलियै फुलि गेल छै बेसी बाबू रे ए चल चल